Orait, rumannan, nos a kaba lesa dos Peter tres dje sinku i dje seis. Kaminda ke ta splika bo bon kla, orait? Anto wak, no ban lesa pa lesa, orait? Ban studia e Palabra. Tene na kuenta ken Peter ta. Peter ta e disipel ku Cristo, e Mesias, a kis pa ta e kabes di e iglesia. Nificando, tu homber ca cana cu Cristo, tu homber ca move cu Cristo, right? Tu homber ca studia ley, tu homber ca mira manifestacion di Cristo, un homber ca cana un par di aña cu Cristo, e homber aki, right, studia. I e mes ta bisa bo rumannan, Pan tene kuenta, oke, ku e kartanan di Pablo, e bròder ki tin un sabiduria ku si bo no ta studiá den bo Tora, manera nos a kaba di lesa den Echonan dies sinku binti un, Lukas binti. Kuater binti shete i kuarenta i kuater, Kiko nan tabata studia den e tempu kid'é? E tempu di Kristu no tabata tin Nieuwe Testament, loke tabata studia tabata ta e Lòs i e Pròfets, e Tora. Ok, ke men unu no studiá den e Tora, den e Oue Testament, Tinel e difísil, ruman. E ta bai lucha ku e palabranan aki, e no ta bai komprondé nan, i e palabranan aki ta bai traha den su mesun destrukshon. No ta Joel su palabra. Esaki no ta mi filosofia, pasobra mi, te te awoki bo por ripará, mi no ta filosofiando, ok? Nos ta lesa i nos ta praktik'é manera ku e ta skirbí. E ta traha den bo destrukshon. Right? Ke men, no, no, bo, bo, bo, bo no por hala esaki un banda, oke? Awor, mi ta bai bisa un otro kos, pasobra hopi di e pentekostalnan ta bai bisa bo, No mester tuma e Tora asina na serio, Nieuwe Testament, Nieuwe Testament, Nieuwe Testament. Tende kila, kami bisa bo un kos awor aki, oke? Si mi no konosé mi Tora, si mi no a studia mi Tora, ruman, Mi no conoce e Mesias. Bo ta comprende mi? E Torah a papia completamente di e Mesias. Bo ta comprende mi? Kimen e ta sumamente importante pa abo amigo, abo amiga. No bo den e berdad, no bo den Palabra, tene duru na Cristo, anto studia bo Torah. Ok, studia bo Oua Testament, pasobra a base di bo Oua Testament, nan den e tempu aki por a rekonosé, ey, at, esaki ta e Mesias. E, e ta, e, e ta, e ta match tur e profesia nan ku a wòrdu skibí di dje den pasado. Esaki ta e hòmber. Esaki ta e. Ate aki. Ate hòmber ku nos a lesa di dje aki den e Tora, ate aki. Bo ta kuma n'e mi, awo si mi no konos'é mi Owo Tèstamènt, ken ku ta por bira mi profeta? Sey ta e problema ku tin awendia. P'esei nan ta yama Mohammèd tambe profeta, pasobra nan no konos'é e Owo Tèstamènt. Ke men, nunka mas, ruman, no menshoná e koi. Bo no mester studia bo Tora, bo no mester keda praktiká e Tora. Mi ta bai sigui, oke? Mi ta bai lesa dos versíkulo pa nos haña un komprondementu chikitu.

Woyoo! Hopi, foral den, eh, foral den e, e, e kristianismo moderno, laat me yam'é así ne, e kristianismo post-Konstantin, okey? Konstantin tabata un emperador romano. Kiko e emperador akí a hasi? El a hinka ritualnan babilóniko den kristianismo. Esei a wòrdu yamá e Katoliko Romano, anto bra Pentekostal, Baptista, tur e denominashonnan aki, tur ta yunan, tur ta sòklen, baby, ku ta chupa di e brèst di e e Roman Catholic Church. Bo ta komprende mi? P'esei bo ta selebrá meun fiesta ku nan, p'esei bo ta adorá riba e meun dia ku nan. No tin diferensia entre boso dos aki aya den e doktrina un tiki. Tene cuenta cu esey. Pero, tende kiko ta bisa cu nan Have God cast away His people? God forbid! I am also an Israelite, out of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin, bisando cu nan, Pablo mes ta bisando bo, Hey Yahve, rustig! Ami ta dje simia di Abraham y di e tribu Right, di Benjamin. Nos ta bula di biaha bai den buki di Filipensenan tres i kuater. E ta splika un tiki mas di Pablo. E ta bisa sin aki, Filipensenan tres i kuater. E ta bisa, Though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that thinketh that he hath whereof,

A Farasí. Kiko ta un farasí? Hooggeleerd, tradusí den nos idioma awe, un hooggeleerd den e leinan di Dios. Bo kon manera mi ke men, Pablo tabata un hòmber ku tabata ta un fariseo, e konosé e lei. E tabata eksekutá e lei riba e nashon di Israel i riba e Gentilenan. Eot, Gentile, ta un palabra pa kalke un otro nashon ku no ta di Israel. Bo ta komprendé mi? Esei ta Pablo, di e simia di Abraham i di e tribu di Benjamin. Oke? Ke men, awor, Bo esaki p'aki, p'aki no trese esaki dilanti pa bo? E un komprendementu aki mes. Nos ta tratando aki nan di un hòmber studiá den e Lei. P'esei Kristu a eskohé e, right, pa ta e apòstel di e otro nashonnan. Pasobra sí, e palabra ta bisa, To the Jew first, to the Hebrew Israelite first, to the seed of Abraham first, p'esei ta importante pa sa ken e seed ei ta awe, Ok, en den to the Gentiles, en den to the other nations. Kristu a bisa bon kla den Mateo djesinku binti kuater, I am not send but unto the lost sheep of the house of Israel. Ok, anto no bin ku niun karta di Pablo pa pa ribodel, pa subi loke Kristu a bisa. Kristu ta bisa bo, Ama bin pa mi rumannan. Ama bin pa e yunan di Israel, un manera mi, ora mi ta esaki bon na hordo, mi ta bai atendé plaga ku e otro nashonnan tambe tin pa nan tambe. Bo a komprondé mi? Ke men, e ta sumamente importante pa nos komprondé esaki. Ku esei bisá, awor ke mi ta bai duna un voorbeeld, wak, awor ke mi ta bai duna un voorbeeld di kon un unlearned, unu no studiá den e Palabra, den e Lei, ta bai kue un karta di Pablo, anto e ta bai bisa bo, Awe nos tin mag di kome tur kos. Levítiko djesun, Dios ku tur su leinan e koi, e koi no ta, no, no, no, no ta asina mas. Ok, Ban wak, ban komi na un Timoteo, ya, aki ruman kalke, ora, sea e e e kristian moderno nan ta bai dirèkt ku bokinana. Ba wak Joel, awoki nos por kome porko, nos ta resa den nòmber di Hesus. Right? Nos ta bendiciona e porco ki come? Absolutamente cu no. Falta di conocemento. Tene cuenta, Hosea cuater i seis ta bisa, e pueblo ta bay perdi pa falta di conocemento. Busca conocemento hoor mi ruman. E motibo cu mi ta haci clip nan aki, no ta no no no no ta pasobra mi ke ta famoso ni ni ni nada dje esaki. E unico motibo, al contrario, mi sa cu papian de berdad. Mi ta bai wòrdu persiguí, mi ta bai wòrdu mal mirá, hende ta bai haña rabia riba mi. Bo ta komprendenan mi meun ko ku nan hasi ku Kristu ku e disipelnan. Pero tur honra i tur gloria na e Dios di riba tur diosnan. Bo ta komprendenan mi Ahaya Asharahaya, manera ku el a splika su nòmber, e gran Mitá, I Am That I Am. El a bisa Moses ariba e seru di Sion. Bo ta komprendenan mi? Despensa, el a splika Moses promé ku Moses a bai liberá Israel. Exodus tres, djes tres i djes kuater, bai les'é, ok? Mi ta bai ku bo woki den un Timoteo kuater i un, i mi ta bai lesa. Esaki ta un voorbeeld mi ta bai duna bo kiko unu no studiá un unlearned, un modern, un kristian moderno, un kristian post-Konstantin lo bisa bo ku esaki ta aprobá ku nos por kome kiko ku nos ker.

A hot iron ke men no tin konsenshi. Tres, forbidden to marry, ke men kalke unu ku ta studia i ta bisa bo no tin mag di kasa, forbidden to marry e ta un seducing spirit, e ta doctrine of devil. Sa ki por ta por yuda bo pensa ariba tur esnan ku ta yama nan mes of of den e iglesia katoliko romano e e. Pastornan, papanan, bo ta como nemi na no mag di casa, doctrine of devil, ok. Mi ta sigui lesa, and commanding to abstain from meats, carni, abstene di carni, que men si Joel awe ta para bo dilanti y bisa bo, Yahve, abstene di carni, no come niun carni, Doctrine of Devil. No ta esei Joel ta hasiendo awor ke si. Ok, awor Joel ta bin mustra bo kiko ta hasiendo. Ok, which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. E kristiannan ta por bisa bo, Bawak,

Na. Ban kumi na versíkulo sinku. Tende kiko ta bisa wo. For it is sanctified. Esei ta ki. Sanctified. For it is sanctified. Nifikando, sanctified ta nifiká set apart, apartá. Apartá, ban wak pa kiko? By the word. of God. Apartá pa e Palabra di Dios, Levitico tjesun. Esei ta e cuminda, esei t'e bestianan, e carninan, cu Dios a apartá y sanctificá pa alimentá bo curpa. Pero un cristian lo yega cu bo te na versiculo kuater. Antes ta bisa bo, Ba wak, tur cos pa wòrdu ricibí cu gratitud, nos ta reza riba dje y e pa wòrdu comí. Bai kuné na sinku, anto mustr'é e mester ta sanktifiká p'e palabra. Kua t'e kumindanan ku ta sanktifiká p'e palabra? Levítiko djizun. Bo ta komprondé mi? Esei un kristian lo hasi ku bo. E lo yega te na kuater, anto bisa bo, Bon, bo a wak ei? N leu bo mai tur e kos ku bo ta bezi kuné. No, mi ta bai mal leu. Mi ta bai, ban sinku. Bon, anto despues ban Levítiko djizun. Bo ta komprondé mi? Sa ki tabata djis mi duna bo un voorbeeld, e mentalidat. Right di e post Constantine Christians nan aki right anto manera mi bisa anterior right Pablo su carta nan no tabata pa tur hende Pablo su carta nan tabata gericht Right? Nan tabata gericht ariba hombernan studiá den e Lei. Mi ta bai dunab'e e versíkulo aki awor. E ta Romanonan shete i un. Des pensa. E ta bisa asina aki, Know ye not, Romanonan shete i un, Know ye not, brethren, for I speaked to them,

Bo ta kome nimi ke men? Pablo su karta no tabata pa e kongregashon, pero tabata gerig, tabata dirigí stret, regstreeks na èldernan i dikensnan, hòmbernan studiá den e Lei, pa nan por mantené òrdu i struktura. Ok, den e iglesia, den e kongregashon, ok. Ora unu ta bai studia Pablo su kartanan, unu mester sa ki lei Pablo ta referí su mes na dje, kua ta e leinan ku nos no ta bou di dje mas, kua ta e leinan ku Kristu a krusifiká na e krus, right, ku ta e lei di sakrifisio, P'esei awe ora nos peka, nos no ta hasi burn offerings mas, nos no ta kue un bestia mat'é hib'é sique e e priestnan, cual tabata e Levitesnan, e tribe of Levi, okay, e yunan di Aaron, okay, pa nan bai kim'é, anto hasi un sacrificio pa e redencion di pica. Bo ta como nemi? Y e otro cos cu Cristo pone n'e cruz ta e execution, e judgment, huzga. Mi no por huzga abo. Huzga ta nifica executa e ley. Ora e huez buta sentencia, e ora bo a wor huzga. Joel no por haci esey cu bo awe. Joel por coriger bo den amor. Mi por corigi bo den amor. Ey, ya fe, bo no tabata sa cu Bijbel ta papia di Sabat y no Sunday worship? Right? Bo sa ku tin un dietary law ku nos tin ku obedesé, solamente obedesé. Anto wak, mi ta bihasi un kos bon kla. Ora Joel ta papia di Sabat, ora Joel ta papia di dietary law i e leinan ku mester wòrdu tení, Joel no ta bisando ku mester ha Sabat ta bo salbashon. No. Joel ta bisando bo, obediensia na e palabra di Dios ta bo salbashon. Bo ta kome n'e mi? Bo mester di Kristo? I ora bo tin Kristo, bo konosé Kristo, bo ta konvensí i bo ta aseptá i bo ta un siguidó di Kristo, bo tin ku kana meskos ku e a kana. Bo ta kome n'e mi? Dus, ora ta papia di lei i, i, i, i e kartanan di Pablo, mester sa ki lei presis Pablo ta referí su mes na dje, oke? Manera mi a bisa, e lei di sacrifice. Nos no ta nos no ta praktiká mas i e husgamentu, e husgamentu ta e eksekushon di e lei, ta morto. Bo ta komprendé mi? Unu ku ta morto por arepentí? Apsolutamente ku no! Esei ta e chèns, esei ta grasia. Awor, mi ta bin bèk hopi lihé. Na kuminsamentu mi ta a bisa bo, abo ku ta nobo den e palabra, abo ku no tin, Bo no ta, bo no ta dominá e palabra com, completo. Tene duru na Cristo, conocé Cristo, sigui Cristo, mi amigo, mi amiga. Bo ta comprendé mi? Pakico? Cristo tabata un homber stret. Cristo no a laga lugá. Ok pa hende bai filosofiá, pero p'esei nan no ta siña bo i nan no nan no ta nan no ta lesa e kosnan ki ku bo. Awor mi ta bin mustra bo. Wak Kristu. Wak kiko Kristu ta bisa, un wan dos i kuater. Skucha mi. He that saith, I know him, and keepeth not his commandments is a liar, and the truth is not in him. Bo ta komo nemi? Kristu ta bisa bo bon kla, Abo, ku ta manifestá ku bo boka, Ami konosé Kristu, Ami ta un siguidó di Kristu, bo no ta tene su leinan? Bo ta un gañadó i e bèrdat no ta den bo. Ok, p'esei mi ta bisa abo, tende na Kristu e ta fásil. Pablo su kartanan ta ingewikeld, pero nan no ta pa bo ainda. Despues ku bo ta desaroyá i bo a komprondé i bo ta stablesé den Kristu, bai studia su kartanan. Pero awoki ku bo no ta zover, no hasi, laga nan, nan no ta ni importante. Bo ta komprendé mi? Manera ku ta Pablo su komprondementu bo mester pa bo wòrdu salbá. Kere mi, bo sigui Kristu, bo kana manera Kris ta kana. i bo aseptá Kristu komo bo Salbador i bo Rei, esei bo ta on de safe side. Bo ta kome neme? Esei no ta ami ta bisa, esei e Palabra ta bisa. Óraight? Mi ta bai duna bo un otro voorbeeld kon Kristu ta ta ta ta referí su mes. Bo ta kome neme? Vooral mensnan ku ta bisa, Ami ta stima Dios. Dios ta mira mi kurason. Mi kurason ta dediká na Dios. Tende kiko ta bisaba awo? Un Juan sinku i tres. Skibi nan ku e bo buki, ku e bo papel. Marka nan ku e bo Beibel. Lesa nan. No ta Joel ruman, ok. Joel ta lesando Beibel, ok. Skucha. Abo ta stima Dios? Ok, skucha kiko e ta bisa, For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. Nificando, esaki ta e amor di Dios, esun cu stima Dios obedecé. Obediencia na Dios no ta dificil, e ta facil. Hey, mi ta tene Sabat of mi ta bay haci, mi ta bay haci, ah, mi no ta tene Sabat? Mi ta come porco aki? Ne me un rei ku bo ta haña koi por kei bo ta bira haña turki ku galiña ku piska ku ku bo ta kome manera mi ke men e no tin kof e ta komo un ei a mi ta bai obedesé e palabra right esei ta Cristo oke awo esaki ta e ki di tur e kos kiko ta pika akuerdo ku beibel bo ta kome manera mi un pastor tin bai prediká un ora riba e koki filosofia lami pone asini Bijbel ta papia bon cla. Den tres zin e ta splica bo kico ta pica. Bo ta come ne mi? Ban cumi na un muan cuater y tres. Ante e ta bisti si ni. Despensa un muan tres y cuater. E ta bisti si ni ki. Whosoever committed sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. Piká ta e desobediensia na e mandamentunan di Dios. No ta Joel a skibi esei, sei ta skibi di e buki zogenaamd ku bo tambe ta studia. Bo ta komprendé mi? Ke men, esei ta Kristu mi Yaveh, esei ta Kristu mi sister, straight, flat, No tin biramentu. P'esei mi ta konsehá bo, abo ku ta nobo, tene duru na Kristu. Awor, ban riba e famoso grasia aki, pasobra hopi ta kue grasia, right? Anto hasié un un un èskùs pa peka. Mi ta bis'é komo aneke ta.

Nan ta kore bay cu e un carta di Pablo. Tene na cuenta di e nomber di ken bo a wor batisa. Tene na cuenta ken a drama su sanger ne cruci pa bo. Y Joel no ta bisando cu e cartanan di Pablo no ta valido. Joel ta bisando bo no ta comprende nan. Esey mi ta bisando. Scuch aki, Romanonan seis i un, What shall we say then?

Bo ta komprondé mi? Bo ta komprondé mi? Mi ta spera bo ta bisa ta vòlg mi. Awor, unu nunka no por bisa ku no mester tene e leinan i e lei no ta eksistí mas. Bo ta komprondé mi? Pasobra e persona ku siña bo esei, ami ta bisa bo awe, e persona ei no tin e bèrdat, e no ta kana den e bèrdat. Wak kiko? Ok, Cristo ta bisa nos, ok, den Revelashon, se ta e ultimo buki den bo Tèstamènt Nobo, ok. P'esei kristiannan ki gusta Tèstamènt Nobo, espeshal e epistolanan di Pablo. Pero mi ta bai, ami ta Cristo mi ta sigui, bo ta komprendé mi? Anto wak ki Cristo ta bisa, Revelashon binti dos djes kuater ta bisa, Blessed are they that do His. Commandments, e mandamentunan di Dios, that they may have right to to the tree of life, and that may enter in through the gates of the city. Esaki ta un profesia ku tin ku sosodé ainda ora e Jerusalèm, ora ora Kristu a bin establesé su reinado bèk aki riba nan ariba mundu. Oke, e ta bisa, Bendishoná ta esnan ku a tene e leinan di Dios, di mi Tata, pasobra nan tin derecho na e Tree of Life, na bida eterno. Ke men mi no por bisa nunka, The law is done away with. Bo ta komprendé mi? Awor, ami ta bai duna bo un par di versíkulonan den Romano, li'é li'é, pasobra mi ta kla tambe kiko aki. Ok, esto na Romanonan. Lihé lihé sin aquí, Pablo upholding the law. Dikon nan no ta siña bo e koki den bo iglesia? Un bon pregunta pa bo puntra bo pastor. Ban komo na Romanonan shete i diesdos. Tende kiko Pablo, ok, ta bisa di e leinan. E ta bisa sin aquí, Wherefore the law is holy, and the commandments holy. just and good. Bo ta como ne mi? Dicon nan bo ta, dicon, dicon nunca a matende coy? Bo ta como ne mi pero otro cosnan di e otro partinan di fisico nan mes no ta como den di Pablo, nan ta bin purba benta riba bo. Bo ta como ne mi? Ta bay dunabo un mas, Pablo nan tres trinta i un, ok? Anto ta bisa asina aki.

Bo ta komprondé, mi rumannan, ke men aki nan ta un chowèl ke, ke, ke, ke, ke yuda bo yega ruman. Oke? Den un Korintionan un, djes dos, djes tres i djes kuater, bo nita pa bo mes bai lesa kiko Pablo ta bisa, pasobra loke ta pasando awe no, no, no ta un kos nobo. No tin nada nobo bou dje solo. Nothing new under the sun. Kon e tabata pasa e tempu na ya tambe. Pablo ta splika kinan nan, Ami ta.